Кеше гомере тыгыз бер йомгак. Барлык юллар шунда уралган. Сүтә-сүтә генә беләсең, кемгә нинди язмыш юралган. Моннан 40 ел элек Әмир авылына Зиганшин Хафиз абый белән Хәдия паниксына килеп төшә. Аларның алтынчы балалары, уллары Илдус Үзенә пар канат итеп Югары Кәминкә авылыннан Нурсинәне алып кайта. Нурсинә апа кайнанасы белән тугыз ел матур гына гомер кичереп калалар. Шуннан соң нигез саклап, кайтканны каршы алып, китүчеләрне матур итеп, шатланып озатып торалар. Бу йортта бер кайчан да кеше эзелми. Барыгызны да тәбрик итәм менә шушы гаилә елы белән. Ул бит менә шундый гаилә һәрберебезгә дә кагыла. Ул булмасын парлы, булмасын парсыз, барыбер аның гаиләсе бар, әтисе, әнисе булган, балалары, туганнары бар, бер гаилә булып яшәү, ул үзе зур бәхет ул. Без инде Илдус белән классташлар, гадутлар, бергә ун ел укыдык. Аннан соң армияләрдә хезмәт итеп кайтып, Нурсинә белән таныштылар алар, тормыш корып ибәрделәр. Үрнәк гаилә алар хәзер.

Балалар рәхәте күреп яшәргә язсын һәм безнең организациядән кечкенә генә бүләк. Кайтып керәсең, өстәл, чәй, самавыр кайнап тора, самавыр түгел, хар чәйнек. Өстәлдә мае куйган, балы куйган, вареньесы куйган. Бер чашка эчмичә китсәң, как будто ачуланган кебек була да, аннары утырам да эчәм инде. Зур исәнлек саулык сезгә. Ходай күпме биргән шул гомерне яшәргә, исәнлек саулык белән. Без телибез сезгә саулык, сәламәтлек, калган гомерегезгә җиткәнче, кайгы хәсрәт үткәннәрдә калсын, ә бәхетегез сезне озата барсын, Аллаһ биргән гомер беткәнче. Рәхмәт бик динле, игелекле гаилә. Менә дигән синнарларның нәселе шундый, төбе шундый. Үзең әти, әни барында шулай әти дә бит инде. Нәрсәләр яңалар бар алда, әпсәебез дә бит инде. Менә почталарда аш булды әле ди. Әһә, иди, ни, почталарда аш була әле диләр бит инде. Менә ул кергән ашаларда ничә тапкыр була торгандыр, менә үлгәнгә карарга кирәк бит. Аларны булдыралар. Менә мәрхүм мәрхүмәләр ике якныкын да искә алалар. Алар рухына дога кылына менә. Рәхмәт, асын да беләләр. Сезгә исәнлек-саулык.

Әти-әни, сезне котлыйбыз шул бәйрәмегез белән. Тагын 50 ел бергә торырга. Рәхмәт безне шулай яхшы иттереп тәрбияләгән өчен, үрнәк булганыгыз өчен. Без сезне бик яратабыз.
Бабай, әби, сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Самый главный исәнлек саулык сезгә. Бәхет, шатлык, байлык да шыттыгы. Тигез булыгыз. Иң мөһиме шул. Исән сау, сау, сәламәт булыгыз. Без сезне бик яратабыз.

Бик зур рәхмәт сезгә шулай шундый яхшы тәрбия биргәнегез өчен, бер кая да ташламаганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт яусын сезгә, бәйрәмегез белән сезне.
Бүген монда бик күп, бик күп матур теләкләр әйтелде һәм тагын әйтеләчәк. Хәр шул теләк менә Худайның амин дигән вакытта туры килсен. Барсы да кабул булсын.

Үземнең туган авылыма, үз урыныма дип әйтим инде, кайтара алуым белән бик шатмын. Һәм шушы гаиләдә үскән балаларның берсенә-берсенә бер-берсенә булган мөнәсәбәтен күреп, Шулкадәр нык, матур итеп тәрбия биргәннәре өчен безнең кызыбызга менә, менә дигән ир, оныкларыбызга менә дигән әти тәрбияләгәннәре өчен. Кайсы гына вакытта кайтсаң да, Ильяс абый әйтмешли, аларга кереп чәй эчмичә китү мөмкин түгел. Кайсы вакытта кайтсаң да, кодагыйның аның ашы салган, токмач салам хәзер, ашамыйча, чәй эчмичә китмисез. Шундый киң күңелле, берсенә берсе терәк булып, бер-берсен сабыр гына тыңлап, аңлап яшәүчеләр бик сирәк. Туганнарга
Җыелган кунакларга, безне кемнәр якын күреп килгәннәр, барыгызга да рәхмәт. Особенно Мәдинә апага, Мәүлия апага, Ильяс абыйларга, Рәмиләгә. Монда санап бетереп булмый инде. Барыгызга да Алланың рәхмәте яусын. Барыгызга да рәхмәт. Бу йортка килен булып төшкәч, мине бик яхшы каршы алдылар. Күне көнне дип әйтмим инде мин, әни бик яхшы булды. Бик теге эшкәрәтте. Ул без бит әле эшкәрәне белмәдек ул вакытта. Токмачта кисә белми идек. Шул икәү бергә өйрәндек. Рәхмәт Ясанарга урны җимакта булсын. Һәммә истәлек, хатирәләр, матур балалар, матур тәрбияле оныклар. Туганны туган итеп, матур итеп яшәүгә ни җитә? Алдагы гомерегез дә шулай матур гына үтсен.